Croeso mawr i chi gyd i'n sesiwn ni heddiw. Dafydd Roberts ydw i, a gyda fi mae Lowri o Ysgol Bryn Refel, Lowri Roberts. A hon di'r ail sesiwn ar y Gymraeg o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd a llythrennedd. Y bydd y sesiwn hon yn adeiladu ar y sesiwn gyntaf ac yn canolbwyntio ar gynnydd mewn dysgu ac egwyddorion cynnydd yn y cwricwlwm sy'n arwain at symud y dysgwr ar hyd y continiwm, gan roi sylw hefyd i'r cynllunio a'r addysgeg sy'n holl bwysig er mwyn sicrhau bod y daith hon yn un barhaus tuag at y pedwar diben. Yn y sesiwn gyntaf, fe gawson ni gyfle i ystyried y pam, y beth a'r sut wrth i ni ddylunio, a'r rhyddid a'r hyblygrwydd sydd i athrawon wrth iddyn nhw benderfynu beth sydd orau i'w dysgwyr. Byddwn ni'n ystyried cydrannau'r cwricwlwm i gyd, wrth osod rhesymeg glir ynglŷn â pha elfennau y dylen ni eu hystyried, a sut y maen nhw'n dod at ei gilydd i annog y dysgu. Ac yna'n bwysicaf oll, efallai, byddwn ni'n penderfynu ar y dulliau addysgu gorau ar gyfer dysgwyr unigol, gan asesu'n barhaus cyn, yn ystod ac ar ôl y dysgu er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd. Yn sail i hyn oll felly mae'r egwyddorion cynnydd sy'n yn cyfeirio a'n cynnal ni wrth i ni anelu at wireddu'r pedwar diben. Wan, pan o'n i'n hogyn bach, fe fydde'n had yn aml yn treulio i ben wythnos yn ei overalls o dan y car, a byddwn i'n cael yng ngalw'n aml i estyn offer neu droi dudalen o'r llyfr Haynes, a fyddai'n rhoi cyfarwyddiadau iddo ar sut i drwsio tu mewn yr Horizon. Llyfr rhyfeddol, a allai ddatrys pob dirgelwch a dod â'r hen gar yn fyw eto. Roeddwn i wedi fy nghyfareddu gan glawr y llyfr hwn a ddangosai sgerbwd y car ac roedd pob tudalen yn ddarluniau o brosesau, ymchwilio, ail-greu a rhoi'r darnau yn ôl at ei gilydd, y cynllunio gofalus. Ond y cyfan yn ddiwerth, wrth gwrs, heb yr olew! a fyddai'n uro'r cyfan a gwneud i'r daith nesaf fod yn dipyn llai swnllyd, gobeithio. Heddiw, da ni am fynd o dan fonet y cwricwlwm a'n cyfeirlyfr Haines gyda ni, i edrych ar yr egwyddorion sy'n lliwio'r cyfan, a bydd Lowri'n sôn mwy wrthon ni am olew yr addysgeg. A dyma nhw felly, pump o egwyddorion cynnydd sy'n fandadol a'r cyfeiriad cyntaf atyn nhw ar dudalen deddfwriaeth y cwricwlwm yn Hwb. Ond wedyn maen nhw ym mhob man mewn gwirionedd, oherwydd maen nhw'n gyffredin i bob maes dysgu a phrofiad, a byddwn i gyd yn anelu at wireddu pob un ohonyn nhw. Yr un egwyddorion ydyn nhw i bob maes dysgu a phrofiad. a'r hyn sy'n hynod o ddiddorol ym maes dysgu a phrofiad ieithoedd a llythrennedd a chyfathrebu, wrth gwrs, ydi fod yr egwyddorion yn arbennig ar gyfer yr ieithoedd i gyd. A'n diddordeb ni bore 'ma ydi lle'r Gymraeg yn benodol. A hefyd, darllenwch y cod cynnydd pan gewch chi gyfle, os nad ydych chi'n gwneud eisoes wrth gwrs, ac yno fe welwch chi'r cysylltiad rhwng yr egwyddorion hyn a'r nodweddion sy'n gysylltiedig â phob un o'r pedwar diben. A dyma fynd â ni at yr egwyddor gyntaf felly, sef effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr. Ac fe welwch chi fod diffiniad y cwricwlwm yn cyfeirio at symud ar hyd continiwm dysgu. Mae'r dysgwr yn symud, ac mae hwn yn gontinwwm dysgu byw a pharhaus, gyda'r dysgwyr yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol. Adeiladu ar sgiliau y bu'n ei mireinio yn yr ysgol gynradd, ei sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu. Ydan ni'n barod i dderbyn y dysgwr, yn barod i barhau i'w arwain yn hyderus ar hyd y continiwm hwn? A sut y byddwn ni'n gwybod pa sgiliau a feistrolwyd, a phryd? A'r cwestiwn mawr, wrth gwrs, yw sut y byddwn ni'n dal y daith hon? Eto, fel y cyfeiriwyd atyn nhw yn y sesiwn gyntaf, bydd y sgyrsiau proffesiynol â'r ysgolion cynradd yn eithriadol o bwysig. Galluogi'r dysgwr i oesgyn heriau cyfathrebu yw ein dyletswydd ni, a'n cyfraniad ni felly, o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, tuag at effeithiolrwydd cynyddol, a hynny trwy feithrin medr y dysgwr i ofyn cwestiynau gynyddol soffistigedig, a dychmygwch am funud yr holl ymyraethau a fu i dargedu hyn yn ein hysgolion ni. Bydd disgwyl i ni eu hannog i ddod, yn, i ddod o hyd i wybodaeth yn annibynnol. Pa mor annibynnol yw ein dysgwyr ni, a sut da ni'n mesur hyn? Bydd angen i'n dysgwyr allu trafod a gwerthuso eu dysgu, gan wneud penderfyniadau a beirniadu'r syniadau a'r safbwyntiau a'r modd y bydd eraill yn cyfathrebu â nhw. Dyma'r medrau sy'n arddangos effeithiolrwydd cynyddol y dysgwr o fewn y maes dysgu a phrofiad hwn, a chysylltwch i'r rhain â'r modd y bydd y meysydd dysgu a phrofiad eraill i gyd hefyd yn targedu'r effeithiolrwydd hwn, a da ni'n dechrau gweld yn glir sut y byddwn ni'n dechrau ar y daith o greu dysgwr y pedwar diben. Mae'n bwysig cofio bod nifer o'r strategaethau a'r ymyraethau rydyn ni eisoes yn eu cyflwyno yn targedu'r egwyddor hon. A sylwch chi fel mae tasg fel cyflwyno gwybodaeth ar lafar yn cynnwys nifer o'r medrau y cyfeiriwyd atynt wrth ystyried y diffiniad o'r egwyddor hon. Mae hon yn dasg ymestynnol a heriol sy'n cyrraedd ei huchafbwynt pan fydd y dysgwr yn bymtheg neu'n un ar bymtheg mlwydd oed. Bydd hi'n datblygu sgiliau siarad a darllen a'r dysgwr yn dewis a dethol yr wybodaeth angenrheidiol yn annibynnol. Dyma hefyd un o'r tasgau ble y gwelwyd toriad amlwg yn y continiwm dysgu o ganlyniad i'r pandemig, a gallu dysgwyr i gyflwyno'n hyderus angen sylw. Mae'r modd y bu athrawon ymateb i hyn, a'r ymyraethau a roddwyd ar waith i adennill yr hyder hwn, yn ficrocosm o'r egwyddor hon ar waith. Ydyn nhw 'di siarad â chi am lwyddiant yr ymyraethau yma? Gofynnwch iddyn nhw, a fe gewch chi andros o sioc. Byddan nhw'n gwerthuso trwy eu gwerthfawrogiad o'ch brwydr chi a nhw. Yn y sleidiau nesaf, fe welwn ni ble mae iaith yr egwyddorion cynnydd i'w weld yn nisgrifiadau dysgu, datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ym maes dysgu a phrofiad hwn. Er enghraifft, yng ngham cynnydd pedwar, datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu, fe welwn ni gyfeiriad at allu dewis ac addasu iaith briodol ar gyfer ystod y gynulleidfaoedd. yn ogystal â'r gallu i ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan grynhoi a gwerthuso yr hyn rwyf wedi glywed, ei ddarllen neu ei weld. Ac, yn y fframwaith llythrennedd, darllen, deall, ymateb a dadansoddi, mae'r cyfeiriad at allu ymchwilio yn annibynnol i amrywiaeth eang o ffynonellau ym Ngham Cynnydd Pump. Dyma undod rhyfeddol y cwricwlwm. y modd y mae'r cydrannau'n cefnogi'i gilydd. Ond hefyd gwelwn yn glir felly mai'r egwyddorion cynnydd hyn sy'n cynnal y cyfan, ac yn llinynnau aur i ddal yn dynn ynnyn nhw wrth i ni wir anelu at wireddu'r pedwar diben. Mae'r egwyddor ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol yn gofyn i ni ystyried y modd y mae'r dysgwr yn datblygu'n holistaidd o ran dealltwriaeth a defnydd o ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, wrth wrando a darllen. Sylwch ar eu trefn nhw eto, y ddwy sgil derbyn gwybodaeth gyntaf, yn union fel yn y fframwaith llythrennedd, ac yna'r siarad ac ysgrifennu, sef y sgiliau cynhyrchu neu greu iaith. Ond, mae geiriau blycha gleision y cwricwlwm yma hefyd. sef rhyngweithio a chyfryngu. Ydych chi wedi sylwi arnyn nhw? Y blychau gleision sy'n ymddangos wrth i chi hofran dros air arbennig ar ddudalennau'r cwricwlwm. Maen nhw'n eiriau newydd i ni, efallai, ond yn eiriau allweddol ac yn eiriau a fydd yn newid ein haddysgu. Mae targedu'r rhyngweithio hwn, sef defnyddio iaith yn weithredol gan gyfathrebu ac ymwneud ag eraill yn uniongyrchol, yn ehangu a dyfnhau gwybodaeth y dysgwr o'r defnydd pwrpasol o iaith wrth gyfathrebu, a chaiff hyn ei gefnogi gan y llinynnau siarad a gwrando cydweithredol sydd yn y fframwaith lythrennedd. Da ni'n sôn fan hyn am roi profiadau dilys i'r dysgwyr. i'w paratoi ar gyfer y rolau a'r cyd-weithio sy'n arwain at greu, ym myd gwaith er enghraifft, a phrofiadau ar lwyfannau digidol, fel hyn, bore 'ma, wrth i ni Zoomio hi heddiw. Dyma'u byd nhw a'n byd ni erbyn hyn. Ydyn ni'n barod i'w harfogi nhw ar gyfer y dyfodol? A does dim isio i mi sôn am y posibiliadau di-ddiwedd trwy lenyddiaeth, a'r cyfleon o blethu'r egwyddor hon a'r themâu trawsgwricwlaidd y cyfeiriwyd atyn nhw yn y sesiwn gyntaf ni. Ond bydd llenyddiaeth, wrth gwrs, yn tanio'r syniadau a'r cysyniadau a'i harwain i wneud cynnydd o'r personol i'r mwy cymhleth, a byddan nhw'n dod i werthfawrogi gyda ni y modd y mae llenorion yn defnyddio iaith i greu effaith a llunio delweddau. A ma storfa disgrifiadau dysgu i'r datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae llenyddiaeth yn tanio'r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd, yn disgwyl amdanon ni hefyd fan hyn, er mwyn targedu yr egwyddor hon. A gwelwn yma, yn y disgrifiad o gam gynnydd pump, sy'n ad-leisio iaith yr egwyddor. ac felly hefyd yn y fframwaith llythrennedd, yng ngham cynnydd pedwar, yr elfen fendigedig 'gwrando' yn rhan o siarad cydweithredol, ble mae'r sgiliau siarad a gwrando a'r egwyddor yn plethu ei gilydd wrth wrando ar eraill ac ymateb iddyn nhw drwy gwestiynau, sylwadau ac awgrymiadau er mwyn datblygu sgiliau siarad cydweithredol. Meddyliwch! Dyma ddod â ni felly at yr egwyddor ble mae cyfoeth aruthrol o fewn ein maes dysgu a phrofiad ni, sef dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y maes. Mae'r egwyddor hon yn byw yn isgrifiadau y datganiad o'r hyn sy'n bwysig mae ieithoedd yn ein cysylltu â'n gilydd. Ac wrth geisio dewis a dethol rhannau i'w uwcholeuo o fewn diffiniad y cwricwlwm ar gyfer y maes, fe ges i fy nhemtio i uwcholeuo'r cyfan. Mae cymaint i'w weld o'r newydd fan hyn, wrth i'r Continiwm droi'n ymgysylltiad cymhleth o syniadau a dibenion cyfathrebu ac wrth i'r dysgwr ddod i ddeall yn ddyfnach y modd y mae defnyddio ei holl allu ieithyddol yn ei alluogi i wneud cynnydd ym mhob iaith. Mae hon yn eiliad i ni oedi am funud ac ystyried ein cynulleidfa ni, ein dysgwyr ni sydd eisoes yn ddwyieithog ac yn dysgu un, os nad dwy, iaith arall. Ydan ni'n eu nabod nhw? Ydan ni'n deall yr hyn sydd ar waith yn yr ymennydd yna? Wel, fe fydd nifer ohonoch chi'n cofio cynhadledd agweddau ar ddwyieithrwydd yn 2018. Nifer ohonoch chi falle wedi bod yn bresennol yn y gynhadledd hon. A dwi am chwarae rhan o ddarlith yr athro Enlli Môn Thomas yn ystod y gynhadledd hon i chi rwan, achos mae hi yn gallu egluro hyn dipyn yn well na fi. Felly, Os stopia i rannu hwn am funud, a mynd i rannu y cyflwyniad, welwch chi enllyn fanna.
Mae, mi ydan ni gyd yn unigryw. Okay? Dyna di, di, di, di'r pwynt yna. Um, mi ges i hefyd um, gyfle fod yn y scanner ar gyfer rhyw brosiect arall, ac yn hwnnw, O'n i'n gorfod jyst gorfadd yna a jyst cyfri yn ôl yn 'y mhen o deg, naw, wyth, saith, chwech yn Gymraeg a wedyn pan o'n i'n gweld y lliw yn newid ar y sgrin o'n i'n gorfod neud 'r un fath yn Saesneg. A be' oedd y sgan yna, os gen i'm llun o hwnnw, be' oedd y sgan yna'n dangos oedd pan o'n i'n gorfod gneud y weithgaredd yna yn Saesneg oedd o'n ymennydd i'n gweithio llawer iawn cletach nag oedd o pan o'n i'n neud o'n Gymraeg. A deud y gwir, pan o'n i'n gorfadd yna yn yr yn yr yym scanner, o'n i yn timlo rywsut pan o'n i'n neud o'n Gymraeg, oedd o jyst yn rhan ohona fi, ond pan o'n i'n neud y cyfri yna'n Saesneg, o'n i'n timlo ryw bellder chydig bach 'lly, achos mond fi a'r scanner oedd yna, felly ma' ma' ma' ma' ma' hwnna yy ma' ma' 'na wahaniaetha' sylfaenol ar y lefel yna yym pan 'dach chi yn edrych ar wahanol fatha' o siaradwyr. O ran profiadau ieithyddol wedyn, Os da ni'n feddwl, wel sut ma plentyn dysgu iaith? Ok, so ma gen i blentyn bach wan sy di cael ei eni i'r byd a ma'n dechra dysgu iaith. Rwan, ma'r plentyn yna yn gorfod cyrradd y byd efo rwbath sydd yn barod yna yym sydd yn caniatáu i'r plentyn yna ddysgu iaith. Ok? Ma cathod yn cael ei geni ond di nhw ddim yn gallu dysgu iaith. Ok? Felly ma na rwbath unigryw amdana ni. Yym, pan 'dan ni'n cael y geni sydd yn gall- galluogi ni i ddysgu iaith. Rwan, 'di pawb yn y byd ymchwil ddim yn cytuno ar be' ydi'r rwbath yna, ocê? Yym, a ma' 'na dal lot o ymchwil yn edrach i fewn i be' yn union ydi o, yym, ond ma' 'na rwbath yna. A ma'r be' bynnag ydi hwnnw, mae o'n gweithio drw ga'l mewnbwn yym allan o amgylchedd y baban, reit? Felly, ma'r baban yn clwad rwbath, gweld rwbath, ma' hwnna yn dod i fewn drw'r synhwyra, a wedyn ma'r Dyfais galluog- galluogi dysgu iaith na ond gwneud rhywbeth efo'r wybodaeth. Oce? Ac yn y pen draw, mae'r plentyn yn datblygu iaith, a dan ni'n gwybod hynny pan mae'r plentyn hyd yn dechrau siarad. Oce? Wel, os yw plentyn yn ddim iaith, oce, mae'r patrwm yna yn reit hawdd, reit? So, da chi'n meddwl am blentyn, mae'n clywed iaith, mae o'n darllen yr un iaith, mae'n sgwennu yr un iaith, felly mae'n gweld ac yn clywed um, yr, yr, yr un system Ieithyddol, reit, a wedyn o gynhyrchu'r iaith yna. Ocê? Digon syml. Ond wedyn 'dan ni'n meddwl am y plentyn dwyieithog, ocê? Felly mae plentyn dwyieithog yn clywed un iaith, fatha'r Gymraeg, weithiau fo dipyn bach o Saesneg ynddo fo hefyd, ond Cymraeg rhan fwya'. Clywed Saesneg, ocê, wedyn mae'r wybodaeth yna yn mynd i fyny, felly mae'n datblygu gwybodaeth am y Gymraeg a Saesneg. Mae'r plentyn wedyn yn darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg, sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac wedyn yn datblygu sgiliau siarad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond mae be sydd yna a be sy'n datblygu yn fan'na yn mynd i fod yn wahanol i bob un plentyn yn dibynnu ar faint o hynna sydd yn digwydd. A fedrwch chi ddim yym yym yy yym yy Be ydy'r gair? Yym, yy, dydy o'm yn bosib bo' bob un plentyn yn cael union yr un, yr un profiadau yna, a mae'n anodd iawn gallu meintioli be ydy'r profiadau yna hefyd. Ond be mae hynny'n neud, mae be bynnag sydd yna i fyny yn fyna, mae hwnna yn gallu yym yy dylanwadu ar hyfedredd yym y plentyn a rhugylder y plentyn yn yr iaith, sydd yn gallu dylanwadu ar eu hyder nhw i fod yn barod i siarad yr iaith. a wedyn i agwedd nhw tuag at yr iaith yna hefyd. Ond wrth gwrs, mae hyder ac agwedd hefyd yn dylanwadu ar hyfedredd a chigolder, felly mae'n mynd o gwmpas yn rhyw, rhyw, yym, rhyw vicious circle fel 'na hefyd 'lly. Felly, mae'r, be, ma', ma', ma' yym profiadau ieithyddol y plentyn dwyieithog yn llawer iawn fwy cymhleth na phrofiadau yym y siaradwr uniaith. Felly, maen nhw yn wahanol iawn yym yn, yn y, yn y modd yna hefyd 'lly. O ran, o ran profiadau seicolegol wedyn, reit, fel o'n i'n deud, mae plant yn cael eu geni efo'r um, y biliynau o niwronau sydd yn datblygu rhwydweithiau. Reit? Wedyn, mae, os da chi'n uniaith, mae gennych chi rwydwaith cymleth, cymleth, cymleth, achos feddyliwch pa mor gymleth ydy iaith, okay? mae gennych chi rwydwaith cymleth, cymleth, cymleth ar gyfer iaith, a wedyn mae hein i gyd yn cael eu cynrychioli yn yr ymennydd. Os da chi'n ddwyieithog, Da chi unai yn mynd i fod yn datblygu dwy rwydwaith cymhleth, cymhleth, cymhleth, neu un rwydwaith anferthol gymhleth, da ni dal ddim yn siŵr iawn os ydyn nhw'n adeiladu nhw ar wahân neu efo'i gilydd neu be bynnag, mae'r ymchwil dal yym yn yn edrych i fewn i hynny, neu os da chi yn rywun sydd yn ddwyieithog olynol, hynny ydi, da chi 'di datblygu un iaith yn reit yn llwyddiannus, a wedyn dach chi'n ychwanegu gwaith arall. Dach chi wedi creu rhwydwaith yn barod, fel mae siaradwr uniwaith, uniaith wedi gwneud, ond wedyn dach chi'n ychwanegu y rhwydwaith arall iddo fo. Iawn? Felly mae hynny ynddo'i hun yn mynd i greu yym gwahaniaethau hefyd. A wedyn o ran y profiad seicolegol o hynny, mae rheoli hynny yn rhywbeth cymhleth ofnadwy a rhywbeth mae'r ymennydd yn gorfod delio efo fo. A pan dach chi yn siarad un iaith, Rhaid i chi sbarduno'r iaith honno a peidio talu sylw i'r iaith arall sydd ganddoch chi yn y pen, sydd weithiau efo labeli yr un geiriau ond jyst yn yr iaith arall i fynd y blaen. Yym ac os dach chi'n defnyddio'r llall, dach chi'n gorfod sbarduno honno ac anwybyddu'r llall. A felly mae'r ymennydd dwyieithog yn gorfod mynd, symud rhwng un a'r llall. Drwy'r dydd, symud o o o ddefnyddio un i ddefnyddio'r llall, a dalu un, a dalu llall, yym siarad un, siarad y llall, a hefyd yn gorfod, tra maen nhw yn siarad un ohonyn nhw, gorfod anwybyddu'r llall. Reit? Felly, mae hwnna yn exercise ymenyddol tydi siaradwyr uniaith ddim yn gorfod gwneud, ond mae siaradwyr dwyieithog yn gorfod gwneud. Reit?
ble ydyn ni'n mynd i ddechrau gyda hyn? Dydwch. Um, mae, mae o'n llorio i. Mae, mae gwrando ar Enlli yn, yn trafod yr, yr, yr hyn sy'n mynd ymlaen yn ymenydd unigolion ynde, dysgwyr unigol yn llorio rhywun. Um, ag agor y ceiad ynde, dychmygwch o ddechrau arni, y posibiliadau sydd yna yn dosbarthiadau ni yn fan hyn, o fentro i'r maes yma. Um, mae enlli yn yr, yn yr adroddiad uh, agweddau ar ddwyieithrwydd wedyn, mae yn cyfeirio ac yn rhestru 37 gwahanol fath o siaradwyr dwyieithog. Um, a mae'n gofyn i ni yn ei hadroddiad i feddwl am funud. Sawl un o'r labelau yn y tabl sydd yn yn disgrifio ni A dyna i chi gamp sydd bron yn amhosib i ni gwneud. Heb sôn am y dysgwr, a fydd o bosib yn newid ac yn ychwanegu labelau wrth iddyn nhw ddatblygu sgiliau a symud ar hyd y continiwm. Ond, os gallwn ni godi'r ceuedd ar hyn yn y dosbarthiadau a rhoi sylw i'r hyn sy'n digwydd wrth i'n dysgwyr ni ddysgu iaith, dysgu dwy iaith, dysgu tair iaith, da ni'n dod i ddeall sut y gallwn ni wneud cynnydd gwirioneddol, a sut y gall yr ieithoedd i gyd, bob disgyblaeth ieithyddol yn yr ysgol, gyfrannu tuag at gynnydd y dysgwr unigol. Ond dychmygwch pa mor werthfawr yn y broses hon yw bod y dysgwr ei hun hefyd yn ymwybodol o'r cysylltiadau hyn, a'r modd y mae o neu hi yn dysgu iaith. Rydyn ni wedyn yn gweithio gyda'n gilydd, yn deall y daith ieithyddol a'r broses o gaffael iaith gyda'n gilydd, a mae hynny yn air pur ac yn allwedd i ddyfnhau'r dealltwriaeth o'r syniadau o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Mae cyfraniad y Gymraeg a datblygu sgiliau dwyieithog ac amlieithog felly yn allweddol er mwyn galluogi cynnydd sy'n arwain tuag at eu allu cyfathrebu'n effeithiol a'u gwneud nhw yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sydd yn un o'r pedwar diben. Mae un iaith i bawb, yr adolygiad pwysig y cyfeiriodd yr Athro Donaldson ato yn Dyfodol Llwyddiannus, yn adran lle'r Gymraeg o fewn y cwricwlwm. Ac yn rhan pedwar Un Iaith i Bawb, sy'n trafod yr angen i wella safonau a chyrhaeddiad, mae pwynt pedwar 4.32 o dan Cwricwlwm a Dilyniant yn dweud, Gallai cyflwyno un fframwaith sy'n darparu continwwm o ddysgu Cymraeg i bob disgybl, ynghyd â deilliannau clir, hwyluso'r dilyniant o un cyfnod allweddol i'r nesaf. Gallai'r fframwaith hefyd helpu athrawon mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sydd yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn sicrhau bod disgyblion hŷn yn adeiladu ar eu sgiliau iaith ac yn parhau i wneud cynnydd. A thynnwyd sylw at haen y Gymraeg a haen y Gymraeg mewn ysgolion, lleoliadau a ffrydiau cyfrwng Saesneg oddi fewn i ddisgrifiadau dysgu, datganiadau a'r hyn sy'n bwysig yn y sesiwn gyntaf ni. Fe wnaethpwyd cam mawr i gyfeiriad yr un fframwaith hwn felly. Fe fu rhai ohonoch chi sy'n bresennol bore yma yn rhan o'r ymgynghoriad diweddar rhwng Chwefror a Mai eleni ar y fframwaith Cymraeg, sy'n fframwaith anstatudol Cwricwlwm i Gymru i gefnogi dysgu ac addysgu Cymraeg mewn ysgolion, lleoliadau a ffrydiau cyfrwng Saesneg. Ac ar yr olwg gyntaf, mae o'n ymddangos yn debyg i dudalen Disgrifiadau Dysgu y Datganiad o'r Hyn sy'n Bwysig ar Hwb. Ond, fe welwch chi o edrych yn fanylach, fod yna haenau yma, a rhwng y Disgrifiadau Dysgu, ar gyfer y sgiliau a'r profiadau'r wybodaeth er mwyn ei datblygu, maen nhw'n cyfeirio'n benodol at gymwyseddau. So, dyma nhw. Gadewch i'n hystyried y rhain am funud, a'r modd y mae gallu targedu y chwe chymhwysedd hwn, sut y gallai hyn drawsnewid ein haddysgu ni. Dyma nhw i chi. Cymhwysedd ieithyddol, sef gwybodaeth am system a reolau iaith. Cymhwysedd rhyngweithredol, y gallu i wneud pethau drwy iaith. Cymhwysedd rhyngweithiol, y gallu i gyd-gynnal cyd-berthnasau a rhyngweithio'n gymdeithasol yn yr iaith darged. Cymhwysedd cyfathrebol, y gallu i ddefnyddio iaith i gyfathrebu mewn gwahanol gyd-destunau cymdeithasol. cymhwysedd traws-ieithol, y gallu i ddefnyddio amrediad o adnoddau ieithyddol mewn cymdeithas aml-ieithog, a'r ola', y cymhwysedd symbolaidd, y gallu i ddefnyddio amrediad, sori mae'n ddrwg gen i, y gallu i werthfawrogi'r iaith darged a datblygu hunaniaeth fel dysgwr yn yr iaith. Meddyliwch bod ni'n cyfeirio at yr hunaniaeth o fewn y cymhwysedd yna. Chwe chymhwysedd y clywn ni dipyn mwy amdanyn nhw rwy'n sicr, ond o'r cynnydd o'u meithrin nhw gyda'r dysgwyr. Mae un, pan fyddwn ni'n ystyried y cynnydd ieithyddol hwn mewn dysgwyr unigol a charfannau o ddysgwyr, mae'n werth i ni ddychwelyd at yr adroddiad Un Iaith i Bawb a'r geiriau o dan bwynt 4.55 Roedd y grŵp, y bu'r Athro Sioned Davies yn ei arwain, yn rhyfeddu at y cynnydd y gall ddisgyblion ei wneud ar ôl cyfnod byr mewn un o'r canolfannau. Mae'n credu bod na wersi, mae'r grŵp yn credu bod na wersi i'w dysgu o'r canolfannau yma. Rwan ta, grwpiau bach mewn canolfan yn gwneud cynnydd aruthrol gyda'i gilydd. Mae fel pe bai angen nant fach, neu nentydd hyd yn oed, arnon ni, bron, yn ein hadrannau iaith ni, er mwyn dod i adnabod y plant, adnabod eu hanghenion nhw, ac i'w deall nhw yn ieithyddol. Carfannau, felly, o fewn carfan fach, o fewn nant fach, neu uned, a mae eisiau osgoi, falle, y gair hwnnw, ond sôn ydan ni fan hyn am weithio gyda charfannau. Ac mae rhaid i mi gyfeirio at brosiect tair ieithog Creu ar Draws Ieithoedd, yn dilyn model integredig wedi seilio ar unedau gan feirdd yn y tair iaith y byddwn ni'n gweithio arno fo 'leni ar y cyd â'r Brifysgol ym Mangor, a bu hwn yn gyfle unigryw i weld y modd y gall yr ieithoedd gysylltu â'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd, a dwi wir yn gobeithio y cawn ni gyfle eto i gyflwyno a thrafod y model yma gyda chi. sydd wedi seilio ar gyfuno'r ieithoedd a pha mor werthfawr oedd hwnnw. Wedyn symud wedyn at egwyddor mireinio sgiliau a soffistigedig, soffistigeiddrwydd cynyddol, fe ddown ni ar draws dau osodiad hynod bwysig. Yn yr egwyddor hon, y cyntaf yw mae iaith lafar yn rhagflaenu ar sgiliau cyn llythrennedd ac yn sail iddyn nhw. A dyma beth yw gosodiad. Mae o'n gosod llafaredd ar flaen y gad. Ac yn yr adroddiad llafaredd ar draws Cwricwlwm Cymru, mae'r Athro Neil Mercer a James Mannion yn cyflwyno'r fframwaith sgiliau llafaredd i ni, sy'n arf hynod werthfawr wrth asesu llafaredd, gan glymu, fel y gwelwch chi, yr holl elfennau hynny a dargedwyd gen i chi gyd wrth ymateb i'r diffyg hyder a'r defnydd o'r Gymraeg yn dilyn y pandemig. Fe welwch chi yma fel y mae'r corfforol, yr ieithyddol, y meddwl a'r emosiynol yn cael eu targedu wrth ystyried gwaith llafar, a chyfle drwy'r fframwaith hwn i asesu cynnydd ym mhob un o'r agweddau hyn ar yr un pryd, sydd hefyd yn bwysig wrth ystyried hyrwyddo sgiliau darllen yn ogystal. Wrth i ni weithio yn rhan o'r prosiect Ein Llais Ni eleni, da ni wedi gwerthuso'r modd y gall strategaethau hyrwyddo llafaredd a'i gosod nhw rhwng y camau cynnydd penodol i alluogi'r dysgwyr i symud ar hyd y continiwm. A mae'r gosodiad nesaf o fewn y diffiniad yr egwyddor hon hefyd yn cyfeirio at lais y dysgwr, a'r hyder i ddefnyddio'r llais hwnnw mewn cymdeithas. Fe gyfeirion ni'n y sesiwn gyntaf at y cyfleon sydd i ddysgwyr fireinio eu sgiliau ar lwyfannau digidol ac i'w llais nhw gael cynulleidfa dilys. A fe glywsoch chi eiriau'r Gweinidog dros y penwythnos wrth drafod Gŵyl Tafwyl. Fe ddywedodd o, mae lot o heriau wedi bod i'r Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, felly mae'n amlwg bod angen bod yn arloesol yn sut ydyn ni'n ymateb i hynny. Mae'n wir yn bwysig wedi dysgu'r Gymraeg ein bod ni'n ei defnyddio hi, a dyna pam mae Tafwyl a gwyliau fel hyn mor ffantastig, meddai fo. A bydd, bydd, bydd rhaid i ni fod yn arloesol a thorri coesi newydd i'r Gymraeg. A dyma ddod felly at yr egwyddor ola'. a'r egwyddor a fydd yn ein tynnu ni oll at ein gilydd i greu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu eto i gyd destunau newydd. Yma fe welwch chi'r geiriau y cysylltiad rhwng y meddwl sydd ei angen i ddeall a chyfathrebu'r holl ddysgu, ond hefyd y cynnydd mewn llythrennedd disgyblaethol. Fan hyn, mae'r geiriau mewn du a gwyn. Fe welwch chi nhw, y trydydd pwynt bwled yn fanna, cynnydd mewn llythrennedd disgyblaethol yn y meysydd dysgu a phrofiad eraill. Y cyd-weithio yma rhwng y meysydd dysgu a phrofiad sydd yn allweddol er mwyn symud ar hyd y continiwm cynnydd. A dysgwyr yn deall ei dysgu ac yn gallu siarad am ei dysgu ym mhob un o'r meysydd dysgu a phrofiad. Rwan, sut da ni'n mynd i adnabod y llythrennedd disgyblaethol yma ar waith, a trosglwyddo'r sgiliau llythrennedd o un disgybledd i'r llall, gan gyfoethogi'r dysgu a'r addysgu ar y cyd. Rwan, mae yna nifer fawr o strategaethau eisoes ar waith mewn ysgolion i dynnu'r meysydd dysgu at ei gilydd ac i roi sylw arbennig i hyn, ac wrth gwrs mae yna rywbeth allweddol yn fama y gallwn ni rannu ac y gallwn ni gyfoethogi'r profiad ar gyfer y dysgwr ac i ni hefyd wrth i ni rannu a dysgu oddi wrth ein gilydd. Felly, dyma y goeden i chi, y goeden sydd yn cael ei defnyddio gan EF ydy hon, um, ond mae ar y goeden, mae coeden llythrennedd disgyblaethol yn nifer o ganghennau, yn nifer fawr o ganghennau mewn gwirionedd, fe allan ni osod chwech ar gyfer yn gwricilwm ni yn sicr, ond ar bob cangen fe welwch chi sut mae arfogi dysgwr i ysgrifennu fel deiaryddwr. ynde? Hynny yw, sut mae sgiliau llythrennedd penodol wedyn o fewn dearyddiaeth er mwyn i alluogi fo i ysgrifennu fel yna. Sut ydyn ni'n arfogi'r dysgwr i siarad fel gwyddonydd? Mae hwnna yn rhywbeth diddorol iawn, wrth gwrs, a'r holl sgiliau yna sydd ei angen a arwyddonydd wrth ddadansoddi ac esbonio a dehongli, ac wedyn sut mae arfogi dysgwr i ddarllen fel hanesydd, ynde? Hynny yw, maen nhw yn mynd trwy'r ffynonellau yna mewn ffordd cwbl, cwbl unigryw, a mae'n werth iste gyda nhw wrth iddyn nhw fynd drwy'r cyfan, yn dydi? Da ni yn hyn i gyd gyda'n gilydd, felly. A rŵan, drosodd â ni at Lowri, oherwydd mae Lowri wedi bod yn ymgorffori'r egwyddorion cynnydd yma yn ymarferol yn eu gwaith cynllunio nhw yn Ysgol Bryn Refel, a mae am roi trosolwg i ni o'r gwaith yma rŵan. Wedyn, Lowri, drosodd atat ti. Diolch yn fawr i ti. Um, diolch Dafydd, dwi'n mynd i drio rhannu sgrin efo chi, um, a dwi'n mynd i weld os di hwn yn gweithio. Da chi'n gallu gweld hwnna, Dafydd, di hwnna di dod i fyny ar y sgrin? Do. Oce, okay, diolch. Um, yn gyntaf, diolch Dafydd am uh, y gwahoddiad. Dwi yn teimlo bod hwn yn rhyw fath o gatharsis um, o ran um, mynd trwy brofiad a siarad amdano fo. Mae o'n gallu gwneud bach mwy o synwyr. Um, pan wnaethon nhw roid y pedwar hyn sy'n bwysig i ni um, um, yn derfynol, a, ac oedden ni'n edrych arnyn nhw, dwi'n cofio meddwl, mae o'n anghyfforddus bod gwrando a darllen, ond o wrando na ti rwan, Dafydd, mae jyst yn rhyfedd i fi faint dwi'n dibynnu ar y glus pan dwi'n darllen. Dwi wedi darllen y cwriclwm droion, ond pam da ni'n glywed o, mae jyst yn gwneud bywyd dipyn bach yn brafiach i rywun fel fi. Felly, um, gyda hynny o ragmadroddi, jyst be dwi isio pobl fod yn ymwybodol ohono fo ydy, dan ni 'di bod yn rhan o gynllun ysgolion arloesi ers 2017, felly dan ni wedi bod yn ffodus i fod yn rhan o'r sgaffaldio a'r adeiladu ar yym y maes dysgu yma, a 'di bod yn rhan o'r gweithdai a'r cynllunio. Yym ma' hwn wrth gwrs dal yn ei babandod, a mi fyddan ni yn newid ag yr addasu, dydy o ddim yn berffaith o bell ffordd. Felly yym jyst y man cychwyn i mi ydy, ydy hwn gyfeillion, achos pan da ni'n edrych ar y safonau cyffredinol um, a safonau proffesiynol, be mae rhywun yn edrych arno fo ydy mawredd addysgeg fel un o'r pimp nod. Um, tra bod cydweithredu ag arweinyddiaeth, arloesi a dysgu proffesiynol wrth gwrs yn allweddol, ond sbiwch ar faint addysgeg, sbiwch pa mor allweddol ydy o um, o ran i i fodolaeth, os liciwch chi, fel gwers ac un o'r ymagweddau. Felly, yym, be da ni wedi wneud, wrth gwrs, ers 2015, wrth gwrs, ydy, da ni wedi edrych ar addysgeg, ac yn bersonol, y tri llyfr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf arna i erioed yn yngyrfa, Um, na, nid un o Sôl Ead, ond y tri llyfr yma. Um, a dwi'n meddwl bod dyfodol llwyddiannus yn heiddi le yn y canol, um, ond dwi'n meddwl hefyd dau beth sydd wedi bod yn ffactor, um, wrth gwrs ydy gwaith John Hattie, lle nes i ddechrau meddwl am y dro cyntaf am sut mae plant yn dysgu a sut mae, sut mae o'n edrych bod nhw, uh, fel bod nhw'n dysgu ac yn gwneud cynnydd. A wedyn, wrth gwrs, wrth edrych ar um, ddyfodol llwyddiannus, sylweddoli dwi'm yn mynd i fod yn creu tasgau ddim mwy. Dwi yn mynd i fod yn gwneud bob dim er mwyn gwireddu gofynion y pedwar diben. Ac os fydda i'n gallu gwneud hynna o fewn fy maes i, yna fydda i wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Felly, da ni'n sôn am ail-wifro'r ymennydd yn fan hyn a dechrau cynllunio i wireddu'r pedwar diben. A mae ma' mor bwysig cofio bod yr egwyddorion cynnydd mae David 'di egluro mor, mor effeithiol. Maen nhw i gyd yn gorfod mynd yn ôl at y pedwar diben. Maen nhw'n gorfod bod yn arfau i ni i wireddu'r pedwar diben. Oedden ni'n gorfod cyfiawnhau hyn drwy'r amser yn y camau cynnydd, yn y disgrifiadau dysgu, drwy'r amser wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Felly pan o'n i'n edrych ar rhywbeth fel llyfr Understanding by Design, nath hwnna roed rhyw fath o siâp i mi feddwl, reit, aros am funud wan, ti'm yn creu tasga, ti eisiau datblygu y dysgwr. A mae yna lot o bobl yn dweud bod hwn yn gwricwlwm sgiliau yn unig. Mam bach, mae o'n gymaint mwy na hynna. Dych ch'mod, da, da ni'n sôn am ddyfnder dealltwriaeth a gwybodaeth a phrofiadau da ni'n rhoi er mwyn gwireddu y nod, sef y pedwar diben. Yym, un peth dwi 'di ddysgu, a dwi'n athrawes Gymraeg ers pum mlynedd ar hugain, a dwi'n gweld bobl ar y cyrsiau 'ma dwi 'di ddysgu, sy'n gwneud fi deimlo'n ofnadwy o hen. Yym, ond mam bach, mae gynna i lawer i'w ddysgu. Dwi'n meddwl fod y y to iaith, y genhedlaeth 'fenga', sydd yn y proffesiwn, yn llawer mwy agored i i newid, a dan ni fel athrawon sydd yn brofiadol, ofn newid achos dan ni'n gyfarwydd ac yn saff yn ein cocŵn ein hunain. Mae gennyf fi gymaint i ddysgu am hwn a mi gododd yym Enlli do, Doctor Enlli Thomas, gwr y llen ar hyn. Yym fuon ni'n ffodus iawn i wrando ni'n siarad fel rhan o rywbeth do'n i rioed 'di ystyried, ond rywbeth dwi'n meddwl Hwre! O'r diwedd, mae 'na gydnabyddiaeth fan hyn i'm mhlant i, a dwi'n meddwl bod ni bob tro'n teilwrio fel athrawon iaith be dan ni'n wneud a be dan ni'n wobrwyo i'n plant ni. A mae gynna i blant yn Ysgol Bryn yr Allt sydd yn bwyta, cysgu, breuddwydio, siarad, bob dim yn y Gymraeg. Gynna i hefyd blant sydd yn gwneud popeth yn eu meddyliau trwy gyfrwng y Saesneg. Mae gynna i ferch sy'n siarad Almaeneg adra, dyna iaith gynta hi. Mae'n siarad Saesneg fel ail iaith a'r Gymraeg 'di'r drydedd. Ond be dwi'n meddwl gawn ni rwan yn y cwricwlwm newydd ydy dathlu hynna, gweld i'r unwedd o, gweld i gryfder o. Da ni'n rhoi papurau arholiad TGAU dwy iaith i bob un plentyn, ac eithr Gymraeg a Saesneg wrth gwrs, maen nhw'n cael papurau yn y ddwy iaith. A oherwydd be nath Doctor Enlli Môn Tomos ddeud, rhywbeth mor syml â, mae gennyn nhw ddau gynnig ar yr ateb wedyn, ella bod o'n gwneud synnwyr yn y Gymraeg gan y dwy o'r Saesneg ac i'r gwrthwyneb. Yym, felly ma' ma' ma' codi cwr y llen ar be' mae hi'n neud, a rhoi cyfle i'n plant ni fel be' wyt ti? W- yy wyt ti'n ddi- ddwyieithog, wyt ti'n amlieithog, ydi o'n newid hynny di? Ma' mae o'n rhoi t- cyfle i'n plant ni i gyd sylweddoli bo' nhw'n ffitio a a yn ryw le. Dwi'n cofio dechra dysgu yn fan 'yn, a'r nod oedd bod yn well na Saesneg, dyna oedd y canlyniad oeddan ni isio, faint y cant oeddan ni'n gallu bod yn well na canlyniadau a safonau yn y Saesneg. Yym. oedd yn beth oedd yn ynysu ac yn ysgaru yr ieithoedd, yn hytrach na meddwl, iawn, dydy Saesneg plant Bryn Refel ddim cystal â'u Chymraeg nhw, ond bois bach, maen nhw'n ddwyieithog, maen nhw'n medru dwy iaith yn rhugl, ar wahanol lefelau, ond mi fydd y cwricwlwm newydd yn gwobrwyo ac yn cydnabod hynny'n agored. Yym, dydy, dydy meddwl am ddysgu ac addysgu ddim byd newydd, iawn? Um, mae yna ddyfyniad gan uh, Franklin yn fan hyn, Tell me and I forget, Teach me, I may remember, involve me and I learn. Ac wedyn wrth gwrs, Einstein ei hun, I never teach my pupils, I only attempt to provide the condition in which they can learn. Felly, does na ddim byd newydd pan da chi'n edrych ar yr egwyddorion addysg egol. Mae edrych ar dyfodol llwyddiannus yn gorfodi ni i feddwl am feddwl am ddysgu. Mae'n gorfodi ni i feddwl am be di addysgu a dysgu da. A be dwi di weld yn ehongliad i ydi hwn, pan da chi'n edrych arno fo, dydi addysgu a dysgu da yn y rhagorol ddim yn mynd efo'r cwricwlwm newydd. Ond be sydd yn digwydd rŵan, wrth gwrs, ydi bod o i gyd yn dod at ei gilydd mewn un lle. Mae o i gyd yma. Mae addysgu a asesu ar gyfer dysgu da yn greiddiol i'r cwricwlwm newydd. Mae addysgu cyfunol, mae dysgu trwy brofiad, hynny ydi, be ydi hein i gyd ydi'r pethau, fel oedd Dafydd yn egluro, hynny ydi, maen nhw'n rhan intrinsig o waith greddfol athro da. Ond be maen nhw'n neud wan ydi, maen nhw'n cael eu nabod, mae yna stamp yna, maen nhw yna, a maen nhw'n hollol explicit i ni gyd weld bod ni yn, reit, dyma be da ni isio neud, dyma sut da ni'n mynd i allu symud ymlaen. Mae gyda fi un golwg ar y cloc. dwi'n meddwl bod y llun yma ella'r llun pwysica. Um, a'r rheswm dwi'n ei ddweud ni, plis, plis, plis, pan da ni'n edrych ar y cwriclwm newydd, mae yna ofn does, a mae yna, reit, da ni'n ni gorfod dechrau eto, tudalen lan, iawn os da chi'n dymuno honni, ond does na'm angen taflu'r babi allan efo dŵr y bath. Iawn, mae yna bethau sydd yn, mae cwestiynu effeithiol yn allweddol, Iawn? Procio meddwl yn dysgwyr a'n pobl ifanc ni yn allweddol. Mae hwnna'n rhinwedd, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn aros yna. Peidiwch â meddwl bod rhaid ni dalu bob dim a dechrau o'r newydd. Mae, mae beth sydd yn waelodol yn, yn elfennol, yn, yn addysgu da, mae rei o, mae'n amlwg yn gorau aros. Pan da chi'n edrych, dyma adroddiad um, a canllawiau Estyn nôl yn 2019, maen nhw'n mynd yn ôl at y deuddeg egwyddor. Dyma maen nhw'n mynd i fod yn chwilio amdano fo. Maen nhw'n mynd i chwilio am y deuddeg egwyddor addysgegol yma, a be maen nhw'n mynd i weld trwy hynny, wrth gwrs, ydy'r plant yn, yn, yn, yn gweithio ar yr egwyddorion cynnydd ac yn symud, da ni'n gallu gweld nhw'n cyflawni'r nodau hynny. Felly, um, jyst infograff syml am yr egwyddorion o Dafydd yn ei crybwyll yn gynharach. Mae bob dim yn fanna ym, y nod ydy gwireddu'r pedwar diben. A dwi'n meddwl oni bai am y maes dysgu yma, does gyda'r pum maes dysgu arall ddim siawns o gyrraedd o, achos ni di'r arf, ni di'r orffenyn. Da ni'n sôn am yr iro efo'r olew fan hyn de. Da ni'n bob man, iawn. Fedrwch chi'm siarad fel daearegwr, fedrwch chi'm cyfathrebu yy yn yn greadigol yn y celfyddydau meriddianol os nad oes gennych chi iaith neu ieithoedd. Ac felly dwi'n meddwl bod ni yn... yn ma, ma, pa mor bwysig da ni fan hyn, de, fedrwch chi ddim i dan brisio fo, dwi'n meddwl bod o yn, yn allweddol. Felly, wrth fynd ati i feddwl am yr egwyddorion, am beth da ni eisiau gwneud, a gweld yn plant ni yn cael profiadau cyfoethog, cyffrous a pherthnasol i ddyfynnu ansoddeiriau'r Athro Donaldson ei hun. Y nod ydi mynd yn ôl i fan'na, at yr wyth ansoddair, be dwi isio. Felly, gyda hynny mewn golwg, o'n i'n meddwl, reit, lle dwi mynd, be dwi'n neud efo? A wedyn, jyst rhyw enghraifft syml i chi, da ni di bod yn gweithio, ni'n dangos hwn yn y cyflwyniad cynta, ar yr egwyddor, pres i di hwn, dwi'm yn mynd i yy sgynna fi'm amser i fynd drwyddo fo heddiw 'ma, sydd yn dod â yy mawredd popeth 'dan ni'n neud ym Mlwyddyn Saith efo'i gilydd yn y chwe maes. Lle ma'r cysylltiada bwriadol yn digwydd, ma' 'na rei ynnyn nw yn hollol integredig, ma' rei ynnyn nw yn rhyngddisgyblaethol, a ma' rhei yy ar draws y meysydd. Yym felly be' ma' rywun yn weld yn fan 'yn ŵan ydi, ocê, be' 'dan ni'n neud o ran y Gymraeg? Wel, be dwi'n wneud yn syml iawn, dyma enghraifft i chi wan o gymhwyso a sut mae rhywun wedi meddwl am y cynllunio. Um, be da ni'n wneud efo nhw uh, pan maen nhw'n cyrraedd ni ydy, da ni'n diofyn nhw'n mynd â ni am dro. Dwi'n mynd am dro beic, rhedeg, cerdded o amgylch i milltir sgwar. Da ni yn sôn am, da ni'n dangos enghreifftiau nhw o Joseph o grŵp y Cledra yn disgrifio i filltir sgwar ym Mharthmadog a Lewis yn Olgella. Da ni'n yn, yn ymchwilio i wybodaeth hanes yr wyddfa Plant Bryn Efel, rhai ohonyn nhw ddim yn gwybod beth i ystyr Yr Wyddfa, ddim yn gwybod am Rita Gawr, mawredd mawr. Da ni wedyn yn dod â Tudur Owen i fewn, chwarae teg iddo fo, mae wedi gwneud fideo achos achos oedd o'n cael dod i fewn, a da ni'n gofyn nhw, be, chod, da ni'n rhoi platfform iddyn nhw gyflwyno'n ddigidol taith ddiddorol. A tros gynnal fi amser, swn i'n dangos rhain i chi. Um, Dwi'n meddwl bod o'n allweddol bod ni'n edrych ar y ffaith fod hein yn fandadol, a dwi wrth fy modd efo'r rhan sydd yn deud bydd y dysgwyr yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol sylfaenol i feithrin medr. Gwrandwch ar hyn sy'n eu galluogi i orestyn ystod o heriau cyfathrebu yn llwyddiannus, sef be dwi'n drio wneud bore yma, ydy goresgyn her gyfathrebu yn llwyddiannus. Hynny ydy, a, a mae hwnna mor mae'n rhan mor integredig o be maen nhw'n mynd i fod yn wneud yn ein hysgolion ni, a mae'n rhan mor, mor bwysig i'r bywyd nhw. Ond pan dwi 'di bod wedyn yn edrych, iawn, dyna be dwi 'di bod yn gynllunio, dwi wedyn yn gallu croes-gyfeirio. Reit ta, Lowri, ti'n meddwl bod hyn o'n, ydy o'n mynd i gyfrannu at eu cynnydd nhw o ran eu hethol eithriolrwydd nhw fel dysgwr? Wan, ydy o'n mynd i wneud iddyn nhw ofyn cwestiynau? Ydyn nhw'n gorfod chwilio am wybodaeth yn annibynnol? Ydyn nhw'n gorfod gwneud penderfyniadau gwerthuso, beirniadu syniadau, a defnyddio iaith yn effeithiol i greu syniadau? Wel, a'r y mwyafrif ohonyn nhw ydy. D- dwi'm yn mynd i fod ofn cyfei- cyfaddau, dydy bob un o heina, bob un llinyn os liciwch chi, yn cael ei daro, ond dwi'n teimlo fo- y y y yr uned yma lle 'dan ni'n cyflwyno yn gwneud y math yna o beth. Dach chi edrych wedyn ar yr ehangder a dyfnder gwybodaeth. ella bod 'na ddiffyg difrifol, bod nhw ddim yn gwybod eu hanes eu hunain, ond fan'na dwi'n dod i mewn. Ond ydyn nhw'n gwybod am ddefnydd pwrpasol o iaith? Ydyn nhw'n cyfryngu ac yn cyfathrebu'n effeithiol? Dyna oedd y, y, y nod wrth wneud o. A be dwi'n gael efo yma di, dwi'm eisiau dweud bod ti'n rhestr wiro, ond dwi'n rhyw fath o, mae'r sgwrs broffesiynol efo staff yr adran, pan da ni'n edrych, yda ni'n cyflawni beth da ni eisiau fo yma? Yda ni'n gweithredu ar yr egwyddorion cynnydd? Ac felly, drwy hynny, yda ni'n gweithredu ar y nod, sef gwireddu'r pedwar diben. Wedyn, da chi'n sbio, wrth gwrs, dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau. Iawn, a beth da ni'n neud y fanna, wrth gwrs, pan nhw'n cael syniadau, gwybodaeth, a byna ddyfnder yn dod i mewn i be maen nhw'n neud, da chi'n gallu gweld wedyn cynhyrchu rhywbeth trwy siarad a sgwennu yn, yn effeithiol, a mae'r dasg yma o fi yn dasg lafar o Dafydd yn dweud, mae ma, ma cyflwyno gwybodaeth yn effeithiol yn dipyn o sialens uh, yn un o'r ddeg oed. Felly, o'n i'n gweld beth yn digwydd yym yn ago- o'n i'n gweld lle oedd haearn yn hogi haearn. A wedyn wrth gwrs, y lluo saethu 'ma, eto dan ni'n mynd yn ôl at waith Enlli. Yym be dan ni'n wneud, mae gyda ni bartneriaeth efo yym y Dyffryn Llechi yn Vermont ac yn yn nhalaith Efrog Newydd yn America, yym ac yn gweithio efo'r amgueddfa a'r ysgolion cynradd ac uwchradd yno. A wedyn wrth gwrs, be oedd y disgyblion yn wneud oedd, oedden nhw'n edrych ar hyn ac oedden ni'n gofyn iddyn nhw, 'reit, dan ni angen i chi drosglwyddo hyn ŵan iddyn nhw yn y Saesneg, maen nhw wedyn yn yn trio defnyddio iaith mewn mewn cy- cyd-destun ychydig yn wahanol efo'u cyfeillion dros y môr. Felly, yym, wedyn wrth gwrs, be mae rhywun yn weld ydy bod nhw'n gallu mireinio'r sgiliau o fewn yn maes ni, ond hefyd oedden nhw'n mynd ar be oedden nhw wedi wneud efo ni i i faes gwahanol. Ia? Ac o- oedden nhw'n gweld yym efo'r ddau yym egwyddor ola' 'ma 'lly, bo' nw yn mireinio'g yn addasu a o plîs gadwch iddyn nhw neud camgymeriadau, dwi'n gneud e trw'r dydd, a wedyn y y trosglwyddo i gyd-destun newydd. Dwi'n gweld y ddau yma, yym y sgiliau 'ma oedden nhw 'di ddatblygu, oedd yn golygu wedyn bo' nhw'n mynd i faes dysgu arall, y dyniaetha, y celfyddydau mynegiannol, ac wedyn wrth gwrs yn gallu gneud cynnydd pellach ar yr egwyddorion o fewn eu meysydd nhw. Ond be o'n i'n wedyn yn gallu gweld oedd, pan o'n i'n edrych ar eu gwaith nhw a ffrwyth i llafur nhw, ydyn, ydyn, oedden nhw'n fentrus, oedden nhw'n greadigol, oedden nhw'n egwyddorol, achos be nathon ni wedyn wrth gwrs, a thi'n gasa geira am newid enwau Cymraeg yn do, i enwau Saesneg wrth gwrs, wedyn da ni'n cael yr, e, yr egwyddorion, hynny di, oedden nhw'n hyderus yn beth nhw'n wneud, um, wna i ddadlau bod nhw'n iach achos wnes i orfodi pawb i fynd am dro. Ond be da chi'n gallu weld yn fan hyn ydy y daith gymerodd nhw, gymeron nhw, a sut oedd yr egwyddorion cynnydd, o'ch chi, chi gallu gweld nhw ar waith o ran beth o'n nhw'n wneud. Um, just i... Fyswn i'n gallu rwdlio am hyn drwy dydd achos dwi'n ymol efo fo, ond dwi'n meddwl na allan o'r pethau bwysig sy'n crynhoi be da ni'n wneud efo hyn ydy y cynnydd ar y cyfrwng a'r bws sydd wedi cael ei chreu, os liciwch chi, yn enw y cwricwlwm newydd. Mae o'n cael ei grynhoi yn y llun yma. Mi ddywedodd Dafydd Iwan fod tîm peldroed Cymru di newid Cymru, bod di, di, di newid gwleidyddiaeth Cymru a deinameg Cymru, achos ar un noson ddothon ni'n un. Um, pan dach chi'n gweld Gareth Bale sydd yn honni bod o ddim yn siarad Cymraeg a bod o 'di methu, bod y system, os liciwch chi, 'di fethu fo, a wedyn mae o'n canu yma o hyd, mae o 'di cael caniatâd i ddod ar y bws. So mae 'na, mae 'na genhedlaeth o, o bobl ifanc ac oedolion yng Nghymru 'di teimlo bod nhw'n perthyn i'r un un

A Lowri, diolch yn fawr iawn i chdi um, am roed y trosolwg yna i ni. Um, a mae'r presi yna, dwi'n siŵr, yn llawn o'r holl feisydd yn cyfrannu yn dydi tuag at y, y daith. Hwna, dwi'n meddwl, ydy un o'r pethau um, yn fan hyn. Byddai'n braf cael cynrychiolaeth yn fydde o'r meisydd dysgu eraill i ddangos i ni, achos da ni'n dal ar hyn o bryd bore yma yn enghreiffdio yn gweithio o fewn y meysydd dysgu'n unigol eto ynde. Um, a mae hwn yn gam pellach pwysig dwi'n credu ble y byddwn ni'n gallu gobeithio yn y dyfodol ddod at yn gilydd fel meysydd dysgu i greu cyflwyniadau ar y cyd sydd yn dangos sut y mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Yym dwi'n gwybod bod gennych chi nifer fawr o gwestiynau ar ôl gwrando ar Lowri yn fanna, yym a dwi'n gwybod bod yym Lowri hefyd yn mynd i fod yn cyflwyno yn y gynhadledd yn dwyt Lowri, yy y gynhadledd CDAG sydd ar y ar y gorwel hefyd wedyn. Falle bod hwnna'n rhywbeth i ni i ni feddwl yn fan hyn am ddilyniant pellach falle i'r i'r hyn sy'n digwydd yma hefyd. Yym ma' honno yym ar ar y gorwel. Wedyn yym i fi sy eisiau eisiau cloi um, mewn gwirionedd yn fan hyn eto trwy ddod â ni nôl at y goeden, um, at y cynnydd yma sydd yn bosibl drwy'r cydweithio yma, a sut y gallwn ni gyfrannu. Dwi'n gwybod eich bod chi eisoes wedi cynnal nifer o sgyrsiau gyda y meysydd dysgu eraill, ond dyma modd drwy'r egwyddorion cynnydd yma, i fynd i lefydd penodol tu hwnt ynde, a'r wedyn lawr i'r disgrifiadau dysgu a'r camau cynnydd pump yna wrth gwrs sydd yn yn dangos sut byddwn ni yn y pen draw yn gwydder, gwireddu'r y pedwar diben. Mae y cyfleon sydd yna gan bob un maes dysgu. A dwi eto yn, yn cyfeirio yn y sleid um, yn fan hyn at y fframwaith um, asesu darllen PISA yn 2018. Mae'r testunau yna um, i posteri nhw ar waliau, um, adrannau, ac wrth gwrs mae, mae nhw yn yr, ar hyn o bryd yn rhan o'r papur arholiad ar gyfer tygau. Mae nhw'n rhoi cyfeiriad a, um, ychwanegol ac yn rhoi haen arall ac yn cychwyn trafodaeth ddiddorol ynglyn â'r modd y gellir y meysydd dysgu gyfrannu. Mae nhw hefyd yn dal i fyw wrth gwrs yn ngwaith PISA um, ac, e, ac yn esblygu yym hefyd. Wedyn yym ma' 'na ma' 'na bosibiliadau tu hwnt yn fan'na. Ond i ni gael gorffen yn fan hyn bod gynnon ni gorwel newydd rŵan. Yym ma' gynnon ni gerbyd newydd. Yym fe welsoch chi'r hen gar bach ar y cychwyn. Yym ma'r car newydd yma yym yn cynnwys y cydrannau yma, ond mae wedi cael ei greu yn wahanol. Mae 'na fatri newydd gynnon ni, yym ac yym o'i wefru fo'n llawn yym a'i roid o yn y cerbyd yma wrth gwrs, mae'r posibiliadau yn ddi-ddiwedd. Um, dwi wedi dwy'n yn fan hyn, um, llinell o waith Gareth Williams Neigw, fe sy'n ar ei drawso ar gyfri trydar Adran Botwnog mewn englyn. Y llinell ola oedd troi iaith yn anturiaethau. Dwi'n meddwl bod y llinell yma yn llinell fendigedig i ni gael cloi yn fan hyn, oherwydd dyna'n bwriad ni. drwy'n cynllunio ni, trwy'r gynllunio yna, ydy i rhoi nhw um, ar antur a'i gwneud hi'n bosib iddyn nhw gael cyfleon newydd mewn cyd-destunau newydd, ond bod ni gyd yn paratoi i gyrraedd y diwedd yna gyda'n gilydd. Wedyn, um, Rwy'n ni gloi yn fanna, mae'r cyfeiriadau ni yn fan hyn. A fe welwch chi hefyd y cyfeiriad at y ganolfan gefnogaeth, fe fydd yr adnoddau um, yn dilyn y sesiynau mae i gyd yn byw um, yn y Ganolfan Gefnogaeth yn y pen draw, um, a fydd gewch chi gopi o'r cyflwyniad yn fanno, gewch chi gopi o'r, or fideo hefyd os ydy o um, o ddefnydd pellach i chi, um, fydden nhw'n byw yn fanno, a mae croeso i chi wrth gwrs gysylltu gyda, gyda Lowri a fi i drafod unrhyw beth ymhellach, neu wrth gwrs os ydych chi eisiau aros ar ôl yn yr 5 munud sy'n weddill, os ydych chi eisiau trafod um, unrhyw beth ymhellach yna mae croeso i chi wneud hynny hefyd. Wedyn, fe glown ni'n fanna ac fe rown ni glywed y recordiad hefyd. Diolch yn fawr i ti, Rhian.